Tornería Mecánica Verón. Oisãmbyhy ijaraite karai Alberto Verón. Opyta Fernando de la Mora távape, Avenida Santa Teresa haimete Madame Lins-pe,

Lauri Multitienda. Centro de Desarrollo Personal Julia Segovia Mbo'ehára Guasu Omotenondéva, Ñanera'arõma, Barrio Santísima Trinidad, Paraguaýpe, tape hérava Ingeniero John Whitehead 1809-pe, Ipumbyry, 0981 685 183. Néi, péina kóa ko tembiapo che agueromandu'amieína Ñande'ysapy FM noventa púnto siétere hi'aramboty ramoite rehe. Péva ha'e peteĩ puhoe guasu omotenondéva, ombojeroviáva, omomorãva ñande purahéi, ñane Avañe'ẽ, ñande Paraguaireko ha ñande Paraguái rekove. Ha tenondetépe, Vy'aysapy bandéra ipópe karai José Tomás Cabrisa akóinte oĩ, ikatu hag̃uáicha ohapyaty omombarete. oguenohẽ mombyry mombyryve ha upéichape avei maymavetéva iñirũnguéra rrádio ysapygua akóinte ojepytasóva ijykére. Peteĩteĩva ha maymavetévape che aipete'ipa ha aguerohory, tahesãi rrádio ysapy, tokakuaa rrádio ysapy ta tuichave ko'ẽrei rehe ha upéichape toñemoĩ maymáva tapicha apysarõkẽme,

Ñane ñe'ẽ asãi yvytu pyahu oykeko ñane ñe'ẽ paparakuéra Lucino Rodríguez Varofi, Wilfrido Máximo Acosta, Modesto Escobar Aquino, Ñande koroshi de Paraguái, Marcial Alcaraz Aguiar. Lino Trinidad Sanabria. Tadeo Zarratea. Julia Segovia de Borba. Ha la belleza de leer librería. Ñande radio ysapy rupive yvytupyahu ogueromandu'ami hína maymavetéva ojapysakávape. Umivapytépe oime mbo'ehára Onofre Barbosa, Ha maymáva hogaygua mbo'ehára guasu María Magdalena, tove hikuái toĩporãite ha tahesãi akóinte, ha'ekuéra oime amo kapiatápe. Néi, tagueromandu'ami avei ña Isabel Gauto, tagueromandu'ami maymáva ojapysakáva Paraguay guasúpe, Tetã ambue rupi, umi oikóva imansiónpe ha avei ñande rapicha oikóva kárpa guýpe, tapicha isãsóva ha oĩva kárselpe, ha mamo oimehápe ojapysakáva guive kóa ko puhoe rehe, umíva apytépe oime che angirũ José López ha oĩ haguéicha tapicha ombojeroviáva radio'ysapýpe ha avei omochĩchĩva kóa ko yvytu pyahu.

Che ropeaguýpe romongeva'erã ka'arupytũvo. Ikatu hag̃uáicha ñembokisa'ípe roñongatumi. Tope avevépe rombosarãkírõ ha rombovy'árõ. Remaña che áre, che aikuaa'ỹre che vy'araity. Nahi'ãiva chéve kerasy vai og̃uahẽnde ykére. Pévare ndakéi amondýi hag̃ua pyhare pytu. Ñamyasãi jaha vovyha atory yvága ru'ãre, ñande pytuhóva ñañandúrõ hína ko joayhupaha. Ysapysatĩcha otytyipaitéva kuarahy resẽme, che ru vymbyte rejasy ha jajái resẽ rejopy. Ha che resay penekunu'ũháicha ko avy'a'ỹrõ. Che puka pahápe rombojeguaka ha rombohory. Tesarái iñuatity reretyryrýrõ reikóvo, ha mbohapepa mborayhu yvu che pype guive. Amo heñoimba mbyja che resáre rogueru jeývo, ikatu hag̃uáicha

Ha che ndapysápe ha'e va'erã nde che va'erã mitãkuñami. Aguejevete maymáva tapicha ojapysaka va'ekuépe, Rubén Ramírez, che rembiayhupára Leidy González ha maymavetéva omoirũva guive pe yvytu pyahu. Ñaime jey toñondivekuéra ko domingo oúvape aguyje ysapy FM noventa punto siete-pe. Aguyje, gracias!